Ha ma amukela la ka Go channel channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi yi kha yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula ti-channel hinkwato leti nga kona hi khensa lava nga ku subscribe-ni guys byela na van'wanyana va subscribe-a ku channel ya hina yi kota ku kula yi fana na tin'wani ti-channel hi loyi Psychology fika a post-a ku album yi herile ene a yi chuhangi yi ti fanela na mina n'winyi wa yona. ta ka Siweya a ti hupi good friday ya yena a lero bya ti tshemba dya ta ti ku psycho independent psycho yi le ku tshembeni swinene ni sure ku i ti yingisele kahle track ta yena ti swekiwe kahle swinene plus hala ka producer na xi tshemba Mpanyasi xa tirha swinene ngopfu no ka ni nga ti valaka ku yimbelela ku voice ya ha ndla swona na na ku qambha ku ri ku ku ku nqambo wa swi swa straight na se yi ri ngwenya a yi chuhangi a yi chuhisi hi nchumu Easter ya yona good friday ya yona hi yona hi nga ta va hi kha hi twa yona hinkwako hinkwako hinkwako hinkwako laha hi nga ta va hi kha hi famba kona mi nga rivali ku ku na ti-artist to tala leti nga ta va ti kha ti humesa hi Easter. hi good friday se swi vula ku ri loko a za a vula so yena swi ri i titshembile ku yena swi swa yena music wa yena wu vupfile swinene a ri dzi hi ta vona loko nkarhi wu ya kha wu famba ku ri misava yi kha yi va yi khomele yini mara wo. langutela swi swa kahle ku project ya kahle swinene tanihileswi na vona va nga ku themendheleni ku komba ku ri ya yi ti komba ku ri project ya kahle swinene xin'wanyani i ku va khensisa ku va ku va va hatla va heta album ya vona early. hi swilo swa kahle leswiwani guys so ku hatla ku phuripheriwa xilo xi hatla xi hela ka ha ri na nkarhi ku kota ku chikachikiwa na ti-error hi nkarhi wa ha tele than leswiya swo munhu u kuma ku ri ya huma hi ti fifteen namuntlha ku nga ti one hi ti ten se hi ku a hetaku so swi fa swi va swi nga tshamisekanga swinene mhaka ya nkulukumba kahlekahle ka music ku va munhu a ti nyika nkarhi wa yena. a endla xilo straight because music a wu fi music va ha to yingisela na vatukulu so swi nga twarisi hi album yi borha loko se mi kuma ku hi vhiki se yi hi nyangatsa hi nga yi chayisi ku laveka music luwa wo na loko se swi hundzeriwile but loko u tsundzuka u wu tsundzuka u wu tlanga u swi twa ku ya mara xiyisa lexiwani a xi be hit swinene. se no va na ku tshemba ku ri psychology va ve na nkarhi wo tala wa ku correct-a ti-mistake so leswi vulaka ku ri hayi va ta va va tirhe kahle swinene psychology hi ta ku yini hi ta va hi kha hi vona hi swona loko nkarhi wu kha wu famba wu ya mahlweni handle ka sweswo . hi lava ku vulavula hi yin'wanyana post yaleyo yi landzelaka kwalano eBen Mayengani a nga fika post ku Sarah Boss a post Hlavutelo Gupta mi nga rivali ku na yena se a vuye ku humeseni ka album ya yena hi Good Friday leswi vulaka ku ri ti ta ti ta vuya swinene hambileswi siku vo ka va nga vekangiki. so but ho va na ku tshemba ku ri loko nkarhi wu ya ku famba swi ta va ta hi tivisa ximfumo ku yi ta huma ku ri timani because I believe ku ri yi nge humi straight ku ri good friday yi to huma loko swi ya kwalaya ku endlela ku ri loko se siku ra good friday ri fika hi kota ku cina hi tinghoma ta vona so. mi swi tivaka ku ri Benny i le ku sapoteni ka Hlauw ene wa n'wi makatela album ya yena leswi vulaka ku ri ya ku ta va ku ri album ya kahle swinene ngopfu na yona leyi a nga ku yi maketeni leswi vulaka ku yi ta tirha kahle swinene hi ta vona loko nkarhi wu ya ku famba ku ri album yona yi ta va yi tshamise ku yini because sweswi hayi. ko va ku ku kumbetela a hi swi leswi hi nga sure ku ri swi ta va swi tshamise xiswona but mina lexi xin'wanyani ni xi hleketaku i ku hlaya the group ta i ta humesa after psychology a humesile ma xi vona screenshot i message wolowo i ri yo yimela rifu ra munhu un'we muganga hinkwawo hi vhe hi fuma. mi nga chavisiwi hi malebvu ya nghala leswi vulaka ku ri vona a va chavisiwi hi psychology munhu la nga na malebvu psychology ene mo basa a ku thanks to Sbu kasi se swi vula ku ri i hoxe xandla na yena Sbu la ka ku tlanga album ya yena Hlamude Gupta va va kha va pfunana hi ndlela yeleyo so ngwenya ni vona ingaku va lava ku yi endla swo fana na swa Mister Boss swo yi a humesa namuntlha mundzuku va ku a swi bi hi leswi lavaka ku endliwa laha va ri vo yimela yena kahlekahle a humesa va kota ku n'wi pfala a va lava ku humesa before yena so a ri za ni ta veke ni swi vona loko nkarhi wu ku famba subscriber inkomu tata.
ah movha loko ze kokiwa hi ntambu a ya ha ri yona ya ntambu ni ngo hi tiphina hina hi nge le hi nge le makaya loko ri kaya ho khensa xikwembu khensa xikwembu ku wehe usi kahle van'wani va le khwatini sweswi i le ndhawini a nga swi tina ku le kwini and a nga lo lahleka a nga lo lahleka u vula ku um loko i ri munhu sweswi wa ka minkarhi ya so wo khizama i ku we hosi wu kahle ku na munhu sweswi a nga a nga le na bom a nga le na bom i ya bande ni mikumba ya yehe i luya a tiyela ha ma hi tlanga liya xikorokoro la